Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalakan ngaran ulun Fazia Rizkunar Aini, kelas 4C, matan SDN 1 Buntung Paikan. Hari ini, ulun handak berkisah tentang berdua beading nang walaupun berbida, tapi sama-sama penyayangan saikung wan saikungnya. Berdua beading ini bangaran Intingan wan Dayuhan. Jadi, ulun mulai haja lah kisahnya. Siang bahari, kala ada badua baading nang bangering intingan wan dayuhan. Intingan ni orangnya pintar, pamahaman, wan rajin banar sakulah. Kada kaya nang ading, si dayuhan, kada mau lalu sakulah. Bila disuruh sakulah nang apa-apa kaalasannya sakira kada sakulah. Makanya, dayuhan ni urangnya kada tapi pintar wan kada pamahaman apa nang dipanerakan urang. Rancak salah pamar dipadarakan urang. Buhannya bedua baading ini badiam lawan umanya, tabe umanya ni sudah tuha lawan panggaringan. Ada hari itu, si Intingan handak bajalan satumat, ada kaparluan. Sebelum bajalan, Intingan mambusani dayuhan supaya kaina bila umanya sudah bangun dimandii lawan banyu hangat hankuku. Si dayuhan ni walaupun kada tapi paham. Kakaknya manyahuti, Inggih ka ai, kena ulun mandi'i nang bila sidin sudah bangun. Kada lawas imbah intingan tulak, Dayuh mulai manjarang banyu di sumber di umanya. Pas banar bunyi manggurak, bangun nang uma. Lalu ai diangkat umanya matan tilam, handak dimandi'i lawan dayuhan. Tapi sebelumnya dijapai dulu banyu manggurak lawan ujung jarinya. Berasa panas sampai rasa handak tapacuh kuku. Bisa nginum yu masuk ka in dengan banyu hangat-hangat buku. Mulai sudah Yohan Bungui berair kawak mamanya. Kada baingat lagi ka si Kanang Bubul. Kujul-kujul yang mama sampai akhirnya kada bagarak lagi. Dalam hati dayuhan, mamanya ni kanyamanan dimandii sampai taguring sidin. Lalu ai diangkatnya umanya pulang ka kamar, dirabahakan ka tilam. Kada lawas imbah itu, datang si Intingan. Lalu batakun lawan dayuhan, Sudah ikam mandi'i ka Mama Din? Sudah Ka ai, kanyamanan sidin ulun mandi'i, sampai taguring sidin. Tu ulun rabahakan di kamar. Intinya asa kada yakin, hancap oleh hati umanya ka kamar. Habis imbah tu, takuciak tatangis intingan malihati umanya sudah kada bahinak lagi, sudah maninggal. Mana awak Dimas takuyakan marga banyu panas tadi. Imbah itu, takuni si Dayuhan, Kayapa garang ikam mandii mama tadi ding? Asik bakisah si Dayuhan rahatan mandii umanya tadi. Si intingan paham ai bahwa Dayuhan Salah paham apa nang dipandirak. Apa nang dimaksud banyu hangat-hangat kuku tuh? Begamatan si Inti ngamin jelasan kedayuhan bahwa umanya sudah kadada lagi. Ki Hamuk menangis menyesal si dayuhan. Imbah itu, si Inti menyuruh dayuhan supaya ancari Tuan Guru wan Sapi. Gasan baruh umanya kaina. Si Inti nang manjalasakan gadayuhan bahwa ti wan guru ti basorban wan babaju sarba putih. Amun sapi tu batisnya umpat wan warnanya pina coklat wan habuk. Tulak si dayuhan sampai di tengah jalan tatamu dayuhan wan burung. Dalam hatinya ngini pasti tuan guru, lalu ai dayuhan bapandir, Tuan guru, kawakah pian ka rumah? Berdiam ai burung ni. Ui, Tuan Guru, ujar Dayuhan pulang. Hush, tarabang burung tu. Dalam hati Dayuhan, Kenapa Tuan Guru kada hiran-hiran laku pandiri? Lanjut ai inya bejalan. Tetamuan tikus. Dalam hati Dayuhan, ini pasti nang baganan sapi. Batisnya empat, warnanya pina habuk. Lalu ditangkapnya tikus itu dibawanya pulang. Sampai ka rumah, si Lintingan betakun lawan dayuhan, Ma, tuan guru lawan sapinya ding. Tuan gurunya kada hiran-hiran ka ai ulun pandiri, tapi un dapat ai sapinya nih. Jar, jar dayuhan sambil menunjukkan tikus nang ditangkapnya tadi. Melihat itu, paham ai sudah Lintingan. bahwa adingnya ni pasti salah paham pulang sambil bekusuk dada. Mau kada mau, intingan ai mun lelaki mencari tuan gurungan sapi, gasan acara baru kaina. Sebelum tulak, intingan meseni dayuhan supaya menjemur banih gasan acara baru kaina. Tulak si intingan. Si sa, imbah imbah tulak imbah Tulak mancari ituan guruan sapi. Lintingan bulik ka rumah, sampai di palatar takajut babusut dada, kenapa jadi bahani bahamburan di palatar, ayam asik mangkutiki. Uwuy dayuhan adingku, kenapa jadi bani bahamburan di palatar, habis saya mamutiki. Ujar Intingan manakuni adingnya. Ulun jamur kaya ujar pian pang Ka ai. Jawab Dayuhan. Bapicik kepala si Intingan. Ading pasti salah paham pulang. Hmm, pulang. Ka, ka, ha, dikiranya bila menjawab tuh caranya dihambur di palater supaya kering. Habis dah kada kau bepandir lagi si Intingan.

Sedikit banyaknya ilmu nang kita dapat tu pasti beguna gasan hidup kita kainanya. Ulun kira sampai di sini kisah dayuhan wan entingan. Terima kasih ulun ucapkan, salah hilap maun dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.